Ydy na wn i mi ofyn cwestiwn iddo chi. Yndi tad, rhyw gwestiwn tisio met? Yym, y- oeddech, pryd aru chi cael fynd i chwarae Gymru am y tro cynta? Wel, gem gynta un da i fi chwarae Gymru oedd i ffwrdd um, yn Saudi Arabia. Hwna oedd cap cynta fi, a mond 18 oed o'n i. Felly oedd o'n fraint cael mynd, ac uh, o'n i'm yn gwybod be ddisgwyl, ond wrth y modd wrth gwrs cael dy alw i fyny i chwarae dy wlad, Sa'm byd gwell na hynny. Yym, felly ffwr â fi, ac des i drosodd i Saudi Arabia, nes i ddod ar y cae am ryw ugian munud yn y diwadd, yym, a hwnna oedd y cap cynta. Yy, ar ôl hynny, yy, ges i llawer mwy o gapiau wrth gwrs, ond yy, dim mor bell â Saudi Arabia. Yym, Yn y gêm gyntaf yn erbyn Saudi Arabia, aru chi ennill ta colli ta dod yn gyfartal? Yy gêm gyfartal dwi'n meddwl oedd hi un yr un, yym felly ges i ryw hanner siawns i guro'r gêm i ni, yym ond o'n i ipyn bach yn nyrfys ella, yym fel arfer dwi'n cymryd y chance y ch- y y siawns yna ges i, y cyfle ges i ond nes i fethu on. Lle ydach chi'n byw rŵan? Dwi'n byw jyst tu allan i Gaernarfon, yn ôl yng Ngogledd Cymru. Yym. a dwi wrth fy modd dod yn ôl. Dwi 'di bod yn ôl ers ryw saith mlynedd, yy, ond dwi 'di bod yn ôl ag ymlaen ers tua pymtheg mlynedd, ond rŵan dwi'n ôl yn gyfan gwbl ac wrth fy modd. Oes gennych chi eni fel anwes? Mae gynno fi dri ci. Yym, mae gynno ni Toby, sy'n 17 oed. Yy, mae o'n mynd yn hen rŵan. A mae gynno ni ddau gi arall. Mae gynno ni ddau Shih Tzu. Da ni'n galw nhw. Dwi'm yn gwybod beth i shih tzu yn Gymraeg, da chi? Na.
Oce, wel, uh, enw nhw di Alfie Bach ag enw y shih tzu bach, bach, bach gyda ni newid gael, da ni twm di hwnnw am y real mwddrwg bita fo ac roi bob dim. Beth yw eich hoff fwyd?
Does am cwestiwn cinio dy syl, mam, ydy y holl fwyd. Ond, de, dwi wrth y modd yn, uh, dros y penwythnos, byddai'n cael cyrri neddau. Ym beth yw eich diddordebau heblaw pêl-droed? Dwi wrth fy modd chwarae golff, ond dwi ddim yn rhyw dda iawn. Yym, byddai hefyd yn licio rhyw gêm bach o snwcer bob hyn a hyn. Yym, o'n i'n arfer bod yn dda iawn yn snwcer pan o'n i'n ymarfer, oherwydd pan o'n i'n chwarae pêl-droed, mond yn y boreau oeddan ni'n ymarfer, felly o'n i'n cael mynd i chwarae snwcer yn p'nawn. Yy, felly, golff a snwcer, ac yym ymlacio dipyn bach yn mynd i yy wylio rasys ceffylau i wahanol lefydd yn Prydain. Beth yw eich hoff liw?
Lliw gora ydi coch, oherwydd mae Lerpwl, tîm ni, yn yy yn yy agos i nghalon, ac yym mae o'n rhedeg trwy gwaed fi, sy hefyd yn goch, felly coch. Yym, ydych, faint o gwpiau da chi wedi bod yn chwarae'n a neu, ac os newch chi enwi nhw os gwelwch yn dda? Yym, dwi wedi chwarae i Watford yn dechrau, nhw wnaeth roid y cyfle cyntaf i fi. A'r un, oeddech chi yn y Premier League adeg hynny? Oedd na ddim Premier League adeg hynny, oedd na adran cyntaf sydd yn y Premier League rŵan 'lly, a pan nes i ymuno gyda Watford de, oedd Watford yn ail i Lerpwl yn y yn y gynghrair yna yn yr adran cynta lle ydy'r Premiership yym felly nes i gychwyn yn Watsford nhw nath roid y cyfle cynta i fi nes i fynd o Watsford i Aston Villa ar fenthyg a o'n i yna am fis neu ddau nes i ddod yn ôl i Watsford a yym nes i syrthio allan efo'r rheolwr dipyn bach o'n i'n me'wl dyla fi fod yn y tîm a o'dd o'n me'wl dyla fi ddim felly nes i adal y clwb i fynd i Norwich Norwich City oedden nhw'n yr adran cynta Yym, wedyn es i o Norwich City i Millwall, oedden nhw'n yr adran cynta, y Premiership rŵan. Ac wedyn es i o Millwall i Newcastle, yy, lle oedden nhw yn y Premiership. Ac yym, nes i chwarae yn y Premiership wedyn am dair mlynedd, cyn i fi ymddeol, yy, gyda anaf. Ond, nes i chwarae i Gymru hefyd, felly ti'm yn cyfri Cymru fel clwb, felly nes i chwarae i Watford, Aston Villa, pump i gyd efo'i gilydd. A Cymru, sef chwech. Ia, ond dim clwb ydi Cymru, gwlad ydi Cymru 'de, a ma' Cymru 'de ydi'r ydi'r wel tîm sbesial oherwydd yym breuddwyd mawr o'ch cael chwarae i Gymru pan o'n i oed chi ac yym mae breuddwyd fi ddod yn wir felly yym os o'n mynd i digwydd i fi fe rith o ddigwydd i unrhyw berson ond chwarae i Gymru wrth gwrs di peth gorau. Ydych chi wedi bod yn chwarae yn y stadi- Stadiwm y Mileniwm? Naddo, dwi 'di gweithio yn y Stadiwm Mileniwm efo Esbyd Rec a bbc yn siarad Cymraeg ar y radio ac ar y teledu. Yym, ond yym cyn y Mileniwm, cyn i chi'ch gael 'ych geni dwi'n siŵr, oedd o, oedd y cae yn cael ei galw yn Carth- yy Arms Park yn Gaerdydd. Parc yr Arfau.
Ia, Parc yr Arfau yn Gymraeg, da iawn chdi yn gwybod. Yym, felly, do, wnes i chwarae yn yy Parc yr Arfau. Yym, a, um, pa, yd, ydych chi'n mynd rownd ag ysgolion ac os ydych chi, cynradd ta uwchradd ydych chi'n mynd i? Um, bob ysgol dwi wedi bod i hyd yn hyn ydy, dwi wedi bod mewn i 15 rwan, uh, ysgolion gynradd, ac uh, wedi mwynhau yn fawr iawn, deud yn stori, um, deud faint o bwysig mae Cymraeg di bod yn y mywyd i, a sut mae o dal yn bwysig iawn yn y mywyd i. Um, felly, Dyna be dwi'n neud ar y funud, dwi'n mynd o gwmpas yn neud siŵr bod pawb yn siarad Cymraeg, y iaith gorau yn y byd, um, ac yn cario ymlaen bod ni yn siarad y iaith gorau yn y byd. Um, ac i orffen, cwestiwn sydyn, tennis neu pŵl? Pŵl, rhyw ddwrnod.
Ydych chi'n di chwarae pŵl o blaen? Do, tad, wrth y modd chwarae pŵl. Dwi'n meddwl pan o'n neb di ei curo fi, dweud gwir. Dwi'm yn cofio hynna. A diolch i chi am ddwad i fama, i Radio Cŵn Cefn Coch. A diolch i chi am y croeso cynnes. Diolch.